Essalamualeýkum hormatly ildeşler, men žurnalist Allamyrat Rahymow, bu gün iki müň ýigrimi birinji ýylyň on ikinji maýy. Men bu gepleşige gyssagly bir habar bilen çykýan, bilşiňiz ýaly dek düýn on birinji maýda şu at bilen bir gepleşik goýupdym, ondan soň şu gepleşigi men aýyrdym, şu gün şu gepleşigi aýyrmagyma-da gyssagly bir ýüze çykan waka sebäp boldy. Şoň üçin men. Şu at bilen ýöne Gyssagly diýen ady öňüne goýup häzir täzeden çykýan. Sebäbi ýadyňyzda bolsa eger düýnki gepleşigimi gören bolsaňyz şo gepleşikde men häzirki wagt Ystambulda Türkiýäň Ystambul şäherinde ölüm ýassygynda ýatan maryly ildeşimiz Orazgeldiýewa Durdynabat barada maglumat berdim. Orazgeldiýewa Durdynabat Häzirki wagt indi Türkiýäň keselhanasyndan çykarylyp, özem rak keseli bilen keselläp ýatyr, agyr halda. Indi şuňa häzir ölýär diýlip diagnoz goýlan. Indi şuny bejerip bolanok diýip, şony Türkiýäň wraçlary keselhanadan çykardylar. Indi şunam Türkmenistana eltmek üçin şoň ýanyndaky ýakyn joralary hemem jigsi Türkmenistanyň Istanbuldaky konsullygyna indi üç aý bäri ýüz tutup gelýärler. Şuny Türkmenistana äkidip beriň diýip. Şo taýda-da iki sany çagasy bar mekdep okuwçysy. Şolaň ýanyna gowuşsyn, şo taýda ölsün diýip, şo taýda bir amanadyny tabşyrsyn diýip, indi ýüz tutup gelýärler welin, Türkiýäň konsullygy buňa hiç hili hemaýat edenok. Onsoň ýakynda, birküç günlükde şol Türkmenistana ugradyp bolýandygyny, uçarlaryň käwagt uçýandygyny anykladylar. Anyklabam ýene bir zady üstesine-de anykladylar, şony ugratmak üçin, şo taýdan bilet almak üçin, Türkmenistanyň Türkmenistana uçýan uçarlara bilet almak üçin konsullykdan ýa-da ilçihanadan ýörite hat getirmeli diýip, talap edipdirler. Şolar ýaly talap edipdirler. O talabam elbetde Türkmenistanyň öz häkimiýetleriniň goýýan talaby bolmasa, ony Türkiýäň aeroportynyň kassalarynyň goýmaga, olar ýaly talap goýmaga haklary ýok. Diýmek, şol Türkmenistanyň häkimiýetleriniň goýan talaby bolmaly. Indi şo talaby ýerine ýetirmek üçin indi şuň ýaňky Durdynabadyň tanyşlary barýar konsullyga welin, Şoňa şol ýaňky talap edilýän rugsady bular bermekden ýüz öwürýärler, bize biz olar ýaly rugsady beremizok diýýärler, gümüňizi çekiň diýýärler, biz şoňa kömek etjek däl, edibem bilemzok diýýärler. Etjegem bolanoklar. Indi biz şu barada şu geçenki düýnki gepleşikde men giňişleýin maglumat berdim. Şo taýda-da bir gyzyň adyny berdim, Mahym diýip bir gyz. Bu gyzyň öz rugsady bilen berdim başda. Hemem şo telefon nomerini goýdum, onam men rugsady bilen goýdum. Indi şo gyz kömek şol aýala kömek etjek bolup ýören bir ildeşlerimiziň biri Merdana gyzymyz. Indi bular näme edipdir? Türkmenistanyň häkimiýetleri şo düýnki gepleşigiň edil yz ýany ýaňky Durdynabadyň doganlaryny aňyrda oddeleniýä äkidýärler, bölümine. Içeri işler bölümindemi ýa-da howpsuzlyk gullugynyň bölümindemi o belli däl, ýöne şo organ işgärleri şolary äkidipmişinler, sorag edipmişinler hem basyş görkezipmişinler. Siz näme üçin o taýda şu aýal doganyňyz sebäpli goh duzuryp ýörsiňiz? Näme üçin şular ýaly gepleşik çykdy? Şony her zat ediň ony aýyrdyň, bolmasa siziň günüňiz gowy bolmaz diýip indi bulara basyş görkezýärler. Iň erkek doganlaryna şu ýaňky Durdynabadyň. Durdynabadyň erkek doganlaram aýak aldygyna indi ýaňky Mahym diýilýän gyza jaň edýärler-de, Sen näme üçin biziň aýal doganymyz barada beýdip maglumat berip ýörsiň? Sen näme üçin bu işe goşulyp ýörsiň? Şol aýal doganymyz şo taýda ölýän bolsa ölsün, Ýöne biziň işimize goşulma. Hawa, bize geregem däl şu aýallygyň, sebäbi bolmasa, şo sebäpli häzir bize azar berýärler diýip, indi bular namartlyk edýärler. Indi serediň, bular, bulaň, ine, biziň halkymyzyň käbir wekilleriniň ine edýän hereketi şu. Şol organ işgärleri şulary çagyran wagty gaýta, bul adamlar, şuň erkek doganlary hem erkek jigsi, şu Durdynabadyň organ işgärleriniň üstüne gygyrmaly-la. Siz näme üçin biziň aýal doganymyzy öz ýurdumyza goýbereňizok, öljek bolup ýatyr, şol getirin indi şu taýda öz çagalarynyň ýanynda ölsün diýmekligiň ýerine, bular sandyraşyp, titireşip gaýta şo jagazda görgüli gyz bar Mahym. Şu aýaly indi ugratjak bolup ýören, şuňa nebsi agyryp, şuňa kömek etjek bolup ýören gyzyň üstüne gygyrýarlar. Sen näme üçin Bul işlere goşulyp ýörsüň, sen näme üçin şoňa kömek etjek bolýaň, sen näme üçin ony ugratjak bolup ýörsüň, sen näme üçin bu barada žurnalistle Allamyrat Rahimowa maglumat beripsiň, zat diýip byňa basyş görkezýäler. Indi bu gyzam barybir sözünde durjak bolup her zat edip görýär. Bi şolara aýdyň, düşündiriň diýip her zat edip bulara düşündirjek bolýar. Häkimiýetlere düşündiriň şuny diýip zat diýip. Olar buny diňlänok. Indi bular näme edýär? Bu Mahyma diýen ýetdirip bilmän, Mahymyň görgüliň ejesiniň ýanyna üstlerine ýanlarynda bir giden ýoldaşlaryny alyp barýarlar. Biz seni öldüriris, şo gyzyňa häzir diýeniňi etdirip, olam, gyzyňam Allamyrada aýdyp şo gepleşigini aýt, aýyrmasa, biz seni öldüriris diýip, şoň ejesiniň ýanyna barýarlar. Serediň-ä adamlar, bu haramzadalaň, meň diýjek bolýanym şu illeşlemmiz-ä, ine, şu Durdynabadyň erkek doganlarynyň, hemem şoň ýaňky erkek doganlarynyň, ýoldaşlarynyň edip ýörene zadyna serediň. Iň bir adamyň, iň bir bigaýratlaryň edip bilmejek zady edip otyrlar. Haramzadalykda, bigaýratlykda, gorkaklykda. Ýene bir gezek aýdýan, bu taýda näme bul kanun bozmaklyk bar, sen aýal doganyňy, keselläp öljek bolup oturan aýal doganyňy bärden ugratjak bolýarlar. Şoň üçin Türkmenistanyň ilçihanasyna, konsullygyna basyş görkezýärler. Siz bolsa. Şony getirmäň şo taýda ölse ölsün, sebäbi bärde bize azar berýärler diýip tutýaňyz. Siz aza size olaň azar bermäge haky ýok gaýta siz azar bermeli häzir Türkmenistanyň häkimiýetlerine şol organ işgärlerine näme üçin biziň aýal doganymyzy getirip bereňzok diýip siz azar bermeli. A bulara serediňä bulaň bolup oturyşyna indi. Serediň ine şu türkmenleň ine bolup oturyşyna. Şu mündi türkmen merdana türkmen biz ine merdana türkmen biz näme etdik näme etdik ine şular ýaly adamlar sebäpli biziň ýene ýüzümiz gara bolýar. Indi şojagaza bir naçar eje şol ýaňkyň Magamyň ejesine şol naçar aýalyň ýanyna baryp indi şoň üstüne düwläp durlar häzir indi indi ol aýalam görgüli telefonymam alanok diýýär öýkeläp gyzym indi gyzy jaň edip habarlaşjak bolýar ol. Şoň saglygynygam ýagdaýy gowy däl diýýär indi Magym aýdyp otyr. Şoň üçin indi haýyş etdi, şu Mahym ýene maňa çykyp, şu ejesine nebsi agyryp, şolaň bolup ýörşüne neme edip, bir gaýrat ediň, Allamyrat aga, şu düýnkini aýryň, ýöne nähili edip berseňiz beriň diýip, indi bu görgülem beýdip otyr. Şoň üçin indi men näme etdim, şol, şu, şu ejesini bir öldüräýmesinler, buň üstüne häzir şeýdip düwläp dursalar, o görgüleňem bilemok, ol gan basyşyk aljakmy, näme boljakmy, ýüreginden tutjakmy. Indi şuny häzir men aýyrmaly etdim, düýnki gepleşigi, ýöne düýnki gepleşik şu durşuna gidýär, Men häzir şuny ýöne şu düýnki gepleşige täzeçe bir giriş berip aýdyp otyryn-da. Düýnki gepleşikdäki materiallar şo durşuna gidýär. Diňe şo Durdunabada, ýaňky Orazgeldiýewa Durdunabada degişli bölümini aýyrýas. Ýöne biz bu gürrüňi goýamzok. Biz bu gürrüňi goýamzok, bu gürrüňi goýdurmaga hiç kimiň haky ýok. Men şu gürrüňi indi dowam etdirjek. Bu taýda Mahymyň roly ýok. Bu taýda şo faktyň özi bar. Ony indi hemme kişi bilýär. O Mahym sebäpli däl, o töweregindäki ähli adamlar bilýär-ä ony. Olaram ýaýradyp otyr. Bu zada Mahym nirden geldi? Mahym görgüli şo kömek etjek bolýanlaň biri ýöne. Şo telefonyny berip, ine şoňa kömek etjek adamlar bar bolsa, maňa jaň ediň diýip ýöne şo haýyş etdi. Oň bar eden zady. O näme üçin Mahyma azar bermeli? O näme üçin Mahymyň ejesine azar bermeli? Sag bolsun aýtmaly gaýta siz. Haramzadalar şu, ynha, Durdy Nabadyň doganlary. Siz şujagazda gyza gaýrat haolysyny aýtmaly şular sizdenem beter erkek bolýaly erkekden beter berk durup siziň aýal doganyňyza kömek etjek boldy siziň etmeýän zadyňyzy şul edip otyr başyny etegine salyp a siz haramzadalary nädip gördüňiz şu gaýta şol organ işgärleň hökümetleň häkimiýetleň ýüzüne diýmeli zadyňyz diýip bilmän gelip bir ejizje aýalyň üstüne diýýäňiz şomy siziň indi erkekligiňiz şomy siziň indi türkmenligiňiz diýmäýin diýsem ýöne ýene haramzada sözüni ulanmaly bolýan. Şo sözden başga zada siz mynasybam däl. Ýöne şo gepleşik gidýär häzir. Men indi şuny berip otyryn, siz indi özüňizi masgara etdiňiz. Häkimiýetler-ä bir ýüzlerini açdylar, serediň adamlar. Bular indi ýalňyşlyklaryny düzetmegiň ýerine, bir ýalňyşlygy iki ýalňyşa, on ýalňyşa öwürmäge taýýar. Bu haramzada häkimiýetler bar. Ilçi hana indi häzir şu taýda konsullyk, şoňa şikaýat etdiň, bolýa, biz saňa ene, bilediňem bereli, aladaňam edeli, birazjyk garaş, biz seni ugratýaň diýmegiň ýerine bular näme etýär? Üçindäki häkimiýetleri galdyrýarlar, üçindäki organ işgärlerini galdyryp, şuň aýa, ýaňky şuň erkek doglanlara basyş görkeziň. Şu şujagazda gyzyň Mahym diýilýäniň maşgalasyna basyş görkeziň diýip gaýta şular ýaly haýýarlyk edýär. Eý, görlüp-eşidilen zatmy şu? Şu hökümet indi, şu häkimiýetler, hiý, halkyň aladasyny etjek hökümete meňzeşmi şular? Şular gowluk bilen üýtgeçek hökümet minişi. Bir gowluk bilen üýtgeçek bolsa bir şular ýaly bir ýüzlerine basyp şunuň öz kemçiliklerini aýdyp otyrkaň şu düzetjek bolmazmy? Ýok. Bular aýdýa, bular bize ine näme diýýä biziň tutuş halkymyza diýýän zadyny serediň ine şu wakaň üsti bilen. Ýok diýýä. Biziň edýänimiz şu diýýä. Ölüň şu taýda diýýä. Ölüň şu taýda diýýär, siziň aladaňyzy etmek üçin oturamzok biz diýýär. Biz edenimizi etmek üçin, islän zadymyza ederis, islemedik zadymyzy etmeris. Ölýäňizmi, ölüň! Ýa-da para beriň! Şeýdip otyr şular, şu haramzadalar. Içindäkilerem şeý diýýär bize. Şoň üçin indi gaýdyp şu häkimiýet bilen, şu häkimiýet bilenem barlaşmaly däl, şularyň diýenini etmeli däl. Nähili metod bolsa göreşmeli, şulary aýyrmaly şu taýdan. Diňe aýyrmaly. Bulara dil bilen düşündirip bolanok. Diňe güýç bilen. Nähili ýol bilen basyş görkezip aýyrmaly. Masgara etmeli. Dünýä masgara etmeli. Hat ýazmaly çar tarapa. Ine şoň üçin şu hatlaryň öňüni aljak bolýandyr näme edýä indi. Sebäbi biz bulary dünýä masgara edip ugradyk. Şu zatlary bildirmejek bolýa. Şu düz etmegiň ýerine gaýta bular şu öz pohlarynyň üstüni gömüp gaýta gizlejek bolýa. Şo pohuňy süpür-de, arassala-da, öz syrtyň arassalygyny subut et ilkiden. Öz syrtyňy süpüp, süpürip bilýäniňi bir subut et. Ýok. Bular beýtjek däl indi. Şoň üçin adamlar, ine men şuny gaýtadan ýene şu meselä dolanyp geldim, ine şularyň aýby şun ýaly. Indi bular şo materialy aýyr diýýär. Hawa, şojagazda bölümine kesip aýyrar. Şoňa-da iş ýitýän bolsa bitsin, ýöne men şu zatlar barada gürrüň bermäge hakym bar. Men žurnalist. Men maglumat aldym şo barada-da berjek. Bu taýda o mahym gyzyň günäsi ýok. Bu taýda bar günä häkimiýetlerde, onsoňam şo ýaňky Durdynabadyň bigaýrat erkek doganlarynda. Siz şol aýala şo mahymyň häzir ejesine häzir şoň gan basyşyny galdyrdyp ýa ýüreginden tutdurdyp bir zat etseňiz, siz halkyň öňünde-de jogap berersiňiz, kanunyň öňünde-de jogap berersiňiz. Haramzadalar siz, Durdynabadyň doganlary. Siz indi bütin dünýä masgara bolduňyz, siz masgara bolduňyz. Siz indi nädip ile çykjak, öz aýallagonyňyzdan geçip şeýdip, indi nädip siz-de dogan-garyndaşlaryňyz bilen salamlaşjak? Siz nädip goňşularyňyz bilen salamlaşjak, şoňa-da şolara nädip ýüzüňizi görkezjek? Ölsün şo taýda diýip, o birnaçara şeý diýip, öz aýallagony gany bir doganyňa nädip ony diýibilýäň? Şoň aladasyny edýän adama nädip siz beýdip hüjüm edibilýäňiz? Olar ýaly erkek bolsaňyz gidiň ana diýiň, häkimiýetlere diýiň şo sözüňizi. Näme üçin bir ejizje naçara diýýäňiz? Umuman, ine, şu gepleşik bilen, ine, şu giriş bilen meniň size ýetirjek bolýan zadym şol, bu gepleşik üýtgänok, barybir şo durşuna durýar, üstesine-de ýene bulan aýbyny hasam bizden beter açdyk. Bular ine şeýdip bir zady bassyr-ýussur etjek boldular-da, öz pohlaryny hasam köp açdylar. Ana bulaň edýän peýdasy, özlerine zyýan edip otyrlar. Haramzada samsyklar özleriniň edýän hereketlerine-de düşünenoklar, şuny şeýtmek bilen häzir dünýä jemgyýetçiliginiň öňünde hasam masgara boldular. Bizem şuny masgara ederis. Bize şular ýaly bir bahana bersinler, biz siziň ýüzüňizi häzir açyp oturarys. Häkimiýetler, siz şeýdip gutularsyňyz öýtmäň, adamlara basyş görkezip. Siz pohuňyzy biz beterden beter açarys. Şeýdiberiň, ýene-de basyş görkeziň, biz ýene beter gürrüň ederis. Şu aýal doganymyz hakynda-da ýene gürrüň ederis. Şu häzir şu taýda ölsün, şoňa bir zat bolsun, şonda görersiňiz. Şu gepleşik gutarýarmyka? Hany göreli, şeýdip siz sypýarmykaňyz? Şoň üçin häzir gepleşigiň indiki bölüminde siz ýene-de meň düýnki gepleşigimiň başyny eşidersiňiz, men ýene-de düýnki gepleşigi açyp başlaýan. Ondan soň diňe şol Durdunabada degişli bölümi şu Mahymyň hem şu garyndaşlaryň eden haýyşy boýunça şo taýyny kesip aýyrýas. Ýöne şo taýdaky aýdylan zady men ýene aýdyp otyryn. Otada bir ýitirilýän zadymyz ýok, gaýta täzeden biz üstüne ýene-de maglumat goşduk. Bula, bulaň ýüz garalygyny goşduk bu Türkmenistanyň häkimiýetler. Onuň galan bölegi edil şo durşuna gidýä. A, şoň üçin a, ş- geň görüp oturmaň, ýaňky gepleşigi men şu gün aýyrdym düýnki gepleşigi, şu gepleşigi ýene-de şol täze at bilen e, goýýan. Şo bir at ýöne öňüne Gyssagly diýen söz goýup, ynha, ýene täzeden şo düýnki aýdan e, m, e, beren habarlarymyzy siz ýene täzeden eşidersiňiz. Şoň üçin e, Gaýrat ediňde diňläň eger kim diňlemedik bolsa gepleşigi hemem meň Azat Türkmen kanalyma abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýän eger siz meň alyp barýan gepleşiklerimi halaýan bolsaňyz size meň berýän maglumatlarym gyzykly bolsa nämedir bir zat size bir şu bir täzelikleri öwredýän bolsa ýa gözüňizi açýan bolsa diňlemegi dowam etdiriň hemem öz tanyş bilşleriňizem meň kanalyma ýazylmaga çagyrmagyňyzy haýyş edýän. Onda gepleşigi Ýene düýnki bölümden dowam etdirýäris. Assalamu alaykum hormatly ýerleşler. Men žurnalist Allamyrat Rahimow. Bu gün 2021-nji ýylyň 11-nji maýy. Azat Türkmen kanalymyzyň nobatdaky gepleşigine başlaýarys. Bu gezekki gepleşigimde men Daşary ýurtlarda iş alyp barýan türkmen oppozisiýasynyň birleşmek prosesine degişli käbir meseleleri gysgajyk açyklaşdyrmakçy hemem käbir soňky möhüm täzeliklere gysgajyk syn bermekçi. Indi bilşiňiz ýaly, aprel aýynyň soňky on günlüginde daşary ýurtlarda iş alyp barýan birnäçe toparlaryň liderlerinden hemem birnäçe platformalaryň aktiwistlerinden ybarat bir topar özüniň şular ýaly bir birleşen oppozisiýany döredýändigini yglan etdi. Indi şolaryň hatarynda-da häzir bu häzirlikçe bir 6 sany topar bar. Indi biz muny topar diýip aldyk, ýöne beýleki başgaça-da biz biz muny platformalar diýip aldyk. Biz näme üçin muňa platformalaryň e, özara birleşmesi hökmünde e, baha berýäs? Sebäbi e, bilşiňiz ýaly bu birleşen oppozisiýanyň düzümine häzirki wagt Ene men ýaly özbaşdak iş alyp barýan, kanal ýöredýän ýa blog alyp barýan, blog ýöredýän žurnalistler, blogerlerim bar hem bolar geljekde. Bular bir özboluşly bir platforma bolýar, ýaňy bir özboluşly bir media platformasy bolýar. Mundan daşary oppozision iş alyp barýan aktiwistlerimiz, liderlerimiz hem bar. Käbir syýasy toparlaryň hem ýolbaşçylary bar. Şoň üçin bulaň hemmesini özboluşly bir platformalar diýip atlandyrmaly diýen karara geldik. Şoň üçin platforma adyny geň görmäň, birnäçe platforma, ýagny alty, ýedi sany, sekizmi, şular ýaly platformalaryň özara birleşmesi diýip atlandyrmagymyzy geň görmäň. Indi beýleki tarapdan şu at meselesinde-de biz özara biraz maslahatlaşdyk. Indi edil häzirki wagt şu daşary ýurtda özara şular ýaly birleşmeli diýip karara gelen alty sany platforma bar. Mundan daşary ýurduň içinde-de iş alyp barýan ýene iki sany bir topar bar. Indi häzirlikçe şu biz alty sany topar bolup esasan çykyş edýändiris. Eger üns beren bolsaňyz, beýlekiler üçin hem, beýleki toparlar üçin hem elbetde gapylar açyk. Indi şuň ady meselesine gezek gelende, biz özara maslahatlaşyp, şuny bir geňeş diýip atlandyraýyn diýen karara geldik. Sebäbi şu taýda bu bir gurama däl. E, dogry düşüniň, bu taýda bir geňeş edilýän bir meýdança. Şoň üçin şu taýda geňeş etmäge barýas. E, şu nukda nazardan hem şu garaýyşdan ugur alyp, bunu geňeş diýip atlandyrmaly diýen karara geldik. Onsoň hem e, Türkmenistanyň bir hereketine degişli üstesine-de bu demokratik bir herekete degişli, şoň üçin biz buny Türkmenistanyň demokratik geňeşi diýip atlandyrmaly diýen karara geldik, köpçülik bolup hem buňa ses berdik. Indi bu geňeşe ýaňky aýdyşym ýaly blogerlik işini alyp barýan ýa žurnalistik işini alyp barýan media platformalarynyň hem aktiwistleri gelip bilerler, graždan jemgyýetiniň hem aktiwistleri gelip bilerler, ynsan hukuklaryny, hukuklaryny goraýjy aktiwistler hem gelip bilerler. Şol sanda syýasy iş alyp barýan oppozisiýa hem toparlarynyň liderleri gelip bilerler. Ýöne e, şol toparlara gezek gelende hökman e, nähildir bir gözli başly topar bolmaly. O toparyňda e, toparyň hem ýol başy bir topar bol, ýaňky ýol başy bir guramasy bolmaly başynda komiteti diýlen ýaly, ýol başy komiteti diýlen ýaly bir organ bolmaly. Onsoň ana şolaň wekilleri gelip bilýärler. Şoň üçin käbirleri geň görýärler, a näme üçin intäk içiňizde diýýär, ýaşlar ýok, olardan ol ýok, pylany ýok, pylany ýok diýip atlaryny sanýarlar. Atlary sanalýan käbir adamlar, ýöne bu özbaşdak çykyş edip gelýän adamlar, olaň olaň käbirinde kanalam ýok, hiç zadam ýok. Olaryň bir blogerlik işem ýok. Ýöne käbir onda munda Zoom konferensiýasynda özara Zoom toparynda çykyş edýärler. Şoň üçin ýene bir gezek men düşündirýän. öz başyna blogerlik işini alyp barýan hem köp sanly abunaçysy bolan biziň blogerlerimiz ýa žurnalistlerimiz gelip goşulyp bilýärler. Olar ana öz boluşy bir media platformasy bolup durýar. Media platformanyň wekili bolup durýar. Emma haýsydyr bir topar bar bolsa, bir ýerlerde bir duşuşyp, ýygnanyşyk geçirýän bolsalar, olar onda şo topara at bermeli, nähili at bolsa-da özleri seçip saýlap at bermeli. Oňa ýolbaşçy toparyny bellemeli. Ýolbaşçy topary diýilýänem, ony nähili atlandyrsaňyzam bolar, öz içiňizde ony ýolbaşçy geňeş diýip, siz hem geňeş diýibem atlandyryp bilersiňiz, komitet diýibem atlandyryp bilersiňiz. Ýöne şol ýolbaşçy topar ýa üç adamdan durmaly, indi täk sandan durmaly. Ýa bäş adamdan, ýedi adamdan şunuň ýaly täk sandan ybarat bir topar bolmaly. Ana şolaň wekilleri eýýäm şu birleşen biziň birleşen geňeşimize gelip bilýärler wekil hökmünde. Sebäbi her bir adam häzir gelip ugrasa, bu özi bir-birinde çäksiz bir ýene özara bir näme öwrüler-de, bir bazara diýen ýaly bir zada öwrüler. Şonuň üçin biz şuny şular ýaly ýöne çem gelen adamyň gelip goşulyp duran ýeri ýeri däldi. Bir wekilçilikli, şu haýsydyr bir topara wekilçilik edýän adamdan, liderleň gelip maslahat edip bilýän ýerine öwürjek bolýar. Bolmasa baş-başdaklyk dörär. Ol syýasada düşünýänem geler, düşünmeýänem geler, bize zyýan etjek gelýänem geler, bize peýda etjek gelýänem geler. Şem gelen adam gelip dursa, bu eýýäm işiň öňe gitmegine gaýta bökdençlik döreder diýen şun ýaly bir guramaçylykly düşünjeden ugur aldyk. Şoňa-da dogry düşüniň. Şoň üçin biziň gapylamyz, ýene bir gezek aýdýas, biziň gapylamyz, ýaňky aýdyşym ýaly, islendik topar üçin açyk. islendik bir platformaňam alyp baryjysy üçin hem açyk. Şoň üçin bu taýda ýöne garaşyp oturmalar, haçan bizi çagyrýaňyz diýip. Özüňiz gelibermeli. Ondan e, bu taýda üýtgeşik bir talap hem ýok. Bar talap şol diktator režime garşy göreşýän bolsaňyz, hem hem e, siziň bir duşmançylykly nemäňiz, niýetiňiz ýok bolsa, şu ine döräp barýan e, oppozisiýa birleşmesini dagatmak niýetiňiz ýok bolsa, ýa-da eýlede-beýlede bir goh-galmaga el tuz urup, bize zyýan ýetiriji iş alyp barmaýan bolsaňyz, bu taýda bir hiç hili kynçylyk ýok. Şonuň üçin bu taýda ullakan bir kriteriýa-da ýok. O kriteriýanam biz ýakyn wagtlarda onam ýene-de bir gezek özara ara alyp maslahatlaşyp yglan ederis. Ýöne edil häzirki wagt ullakan bir päsgelçilik ýok. Indi meni gynandyrýan başga bir zat bar. Intäk biziň şu guramamyz döräp-döremäkä diýen ýaly, şu Geňeşimiz entäk döräp-döremäkä diýlen ýaly, ýaňy bir biziň hä şuny ýaly birleşýändigimizi yglan etdik welin, eýýäm bize garşy, bize garşy çynlakaýlyk bilen göreşip başlan, iş alyp baryp başlan adamlar peýda boldular. Özlerem üns berseňiz, şularyň köpüsi birleşmeli, birleşmeli, birleşmeli diýip gelen adamlar, şularyň köpüsi. Indi bular nätdi? Biz birleşip başladyk welin, aý, bundanam bir birleşme bormy? Aý, häzir boluň, Aý bylaň içinde her hilsi bar. Aý bular indi ýaşullar bolup, aý ýaşlaň üstünden agalyk etjek bolýarlar. Ynanmaň. Aý bular otuz ýyllap nirededi. Indi näme birleşen bolup näme etjek bolýarlar diýlen ýaly birgiden bir logika sygmaýan bir delilleri öňe süren bolup şeýdip şu döräp barýan zadyň öňüni aljak bolýarlar. Üns beriň. Üns beriň şolaň öňe sürýän aýyplamalaryna hiç hili esas ýok. Bular diýe ýaşuly adamlar bolup diýe agalyk etjek bolýarlar. Bular köne adamlar bular näme başarýarlar. Hawa otuz ýyllap biz birleşip bilmändiris aýdaly. Indi otuz ýyllap edip bilmedik işimizi häzir ahyrsoňy biz etjek boluwurýas welin näme indi şony biz edibilmeli dämi. Näme adam otuz ýyllap bir jaý gurup bilmedik bolsa indem şony çyny bilen häzir gurup başlan bolsa näme diýip sen baryp e jaý gurup oturma we sen otuz ýyllabam-a gurmadyň indi nämäňe gerek jaý diýjekmi. Ýo berekella he ahyr soňy indi ýagdaýyň bolup gurbuň çatyp güýjüň çatyp şuny gurup başladyňmy he gel onda menem saňa gaýta kömek edeýin şunça wagtlaba kösenip gelipsiň ýa şunça wagtlap kösenip gelipdiris jaý jaýsyz he geliň indi hadi şuny ýaly jaý guralýa he şeý diýmelilämi näme üstesine içiňizde ýaşlar ýok nämeler ýok bar ana ýaşlar guramasyndanam ana biziň wekillerimiz eýýäm bar ana Dürsoltan Gowşutdan Baýram Allalyýew diýlen ýaly beýlekilerem gelibermelida. Onsoň bir ýaşulylara e, at dakjak bolýaňyz. Hemme ýerde de ýaşuly adamlaň ol pikiri, tejribesi hemme ýerde de ulanylýandyr. E, pikir etmäň, ýöne ýaşulylar bir gyradan hep ýaşlar bir zat edip bilýändir öýdüp. Ýok, şu ikisi bilelikde etmeli. Iki nesiliň. Ýaşuly nesiliň tejribesi hem gerek, ýaş nesiliň hem bilimi, güýji, energiýasy hem gerek. Ikisini utgaşykly etmeseň, käbirleri aýdýar, Aý, ýaşullara, ýaşullary zyňyň, gerek däl olar, ýaşlar biziň özümize ders diýip, adamlary oýnajak bolýarlar, ýaşlary oýnajak bolýarlar. Käbir ýaşlaram şolar ýaly bir haý-haýly nemelere-de ynanýarlar. Şoňa gulak gabardýarlar. Täsin ýeri. Sebäbi olam nämäni görkezýär? Ine, ol şola, şo ýaşlara tejribäň ýet, bizdäki tejribäň ýetmeýändigini görkezýär. Hiç zat görmedik ýaşlar ine düýnki studentler gelýärdi. Aý sen ol ýaşuldara gulak asma olar allawçydyr aý olar otuz ýyllap hiç zat etmedi. Barmagyn diňlemegin özümiz ederis diýýä ol ynanyp otyr. O ýaşyňam o düýnki gelen studentiňem ne durmuşy tejribesi bar ne syýasatda tejribesi bar ne o biziň geçen ýollarymyzy geçip gördi biziň eden ýalňyşlyklarymyzyň üstünden geçdi o ýalňyşlyklaryň näme nämeden ybaratdygyny nirden bilýär şu meselede olaram gelmeli Olaram bilimini, sowgadyny getirmeli, energiýasyny getirmeli. Ýöne ýaşullaryň hem birazjyk tejribesine-de seredip görmeli. Bular näme diýýär? Ýöne beýle diýildigi hökman şo ýaşullar näme diýse kabul edilmeli diýildigi däl. Gelip oturyp bile çözülişmeli. Onsoňam her bir mesele çözlende eýýäm biz Şo bir hili parlament sistemasyndaky bar bolan maslahatlaşmak sistem bir prinsipi bar, metody bar. Eýýäm biz ene şony ulanyp, ses bermek prinsipi esasynda çözýäs möhüm meseleleri. Ine şuň özem örän şu geňeşli bilinen, biçilen don gysga bolmaz diýýär-de türkmen. Şu geňeşilip biçilen ýagdaýynda goý biz ýalňyşsagam, ýöne biz bilelikleýin, kollektiwleýin ýalňyşýarys. Ine şuň üçin gerek. Şoň üçin ýaşlaram gelip, öz pikirlerini aýdyp, hatda gerek ýerinde garşy bolubam, eger kabul edilirliksiz bir zady görýän bolsalar, garşy bolup, öz pikirlerini subut edip, düşündirip, aýdaly ýaşulyň, ýa birki sany ýaşulyň aýdan pikirine garşy çykyp, şonam öz özüçe düşündirip, özüçe subut edip, şoňa garşy durup, öz has bir progressiw ýa bir obýektiw pikirini öňe sürüp, şony ynandyryp bilip, onam sese goýlan ýagdaýynda testdenem geçirip bilse, o taýda, ýa-ni, hakyky demokratiýa şoň üçin gelibermeli. Ýöne ýaňkaýdan prinsipim esasynda hökman bir topar bolmaly. O toparyň hem öz nähilidir bir simwoliki iň bolmanda ady bolmaly. O toparyň hem içinde özi ýolbaşçy toparyň bolmaly. Üç adamdan, bäş adamdan ýa ýedi adamdan ybarat. Ana şo ýolbaşçy toparyň hem wekilleri gelip bilýär geňeşe. Onsoň şoň baryp öz toparyňyzda şu taýdaky edilýän maslahatlar ýa çözülýän, gelinýän çözgütler barada o taýda maslahatlaşybermeli. Ikinji wariant hem ýaňy aýtdym, özbaşdak gelip bilýän adamlaram bolup biler, ýaňky özlerine nähildir bir platforma bar bolsa, aýdaly ine YouTube-da kanal ýöredip zat edip bir giden abunaçylary bar, bir giden buňa bulara-da gulak asyp oturan adamlar bar, hormat goýup oturan nemeleri bar. Ana şolar ýaly bir kanallary ýöredýän blogerler bar bolsa, žurnalistler bar bolsa, ana olaram bir giden bir media platformasynyň administratory hökmünde gelip bilýärler özbaşlaryna. Ine, gysgajyk ine şular ýaly düşündirmesi bar. Şoň üçin adamlar, siz prowokasiýa gitmäň. Häzir indi näme döräp ugrady? Şol ine birleşmeli diýip gelýän e, bir giden e, e, käbir adamlar, ýa-da özüni oppozisiýa diýip yglan edip gelen käbir adamlar indi şu oppozisiýanyň birleşmek prosesiniň öňündäki iň bir ganym duşmanlaryna öwrüldiler, käbirleri. Köpüsi däl, käbirleri. Şolaryň edýän, şolaryň alyp barýan hereketi Diňe bir zat, bir adamy begendirip biler, Gurbanly Berdimuhamedowy begendirip biler, hemem şoň režimini begendirip biler. Diňe. Şu häzirki indi döräp barýan oppozisiýaň öňüne her hili edip şu tigirine taýak sokýan adamlar diňe şolaň şolaň bähbidi üçin edýär şuny. Şolaň bähbidi üçin edýär. Indi bularam her hili häzir primleri ulanyp bilerler. Şu şu meselede gaty hüşgär boluň. Bulaň içinde indi häzir görüp oturýas welin, biz bilen dostlaşan bolup, biziň biz bilen ýürekdeş bolan bolup, iç döküşen bolup, biziňem içimizi dökdürip, näçe wagtlap indi, bir ýyl bäri diýen ýaly, oturyp, asyl sesimizi ýazyp oturanlar oturanlaram bar eken. Üns beriň. Biz bilen dostlaşyp, biz bilen bir giden planlar biçip, Özlerem içlerine döküp, öz syrlarynam ynan syrlarynam bize ynanan bolup. Onuň bizem biziňem ynamymyza gelip, bizem öz syrymyzy ynandyryp, gepletdirip, onuň käýerlerde hatda oýun eden bolup, diýmejek zadyňam oýun oýun oýun oýun bolýar-da, näme degişilen wagty. Her hili sözleri aýdyp, Aý sen plan zat edermiň, eýle edermiň, eýle diýen bolup degişip zat edip, bir zatlar diýmejek zadyňy diýdirip, şo zatlaram ýazyp alýan adamlar bar eken. Adamlar, ynanyň. Şuny ýaly iş alyp barýan içimizde adamlar bar eken. Eýýäm men kimiň kim barada gürrüň edýänimi indi käbir köpüňiz bilseňiz bilýänsiňizem eýýäm. Soňam indi bular näme edýär? Şeýdip aýlar boýy şeýdip iş alyp gelipdirler, sorag ýüze çykýar. Onda ozal başda şol adamlar oppozisiýanyň gyrasyndan gelenlerinde eýýämem şo metotlary ulanyp ýören bolsalar, diýmek şol adamlar başda gelenlerinde gowy niýet bilen gelmändirler. adamlaň içini içini dökdürjek bolup her zat edip görýär özlerem içini döken wagtam ýazyp alyp indem häzir şo biziň aramyzy böljek bolup her hili pirimler ulanýarlar özara edilen gürrüň öz araňda galmaly şeýldämi özem ýürek dökülen görnüşinde eden ýagdaýyňda senä içiňe ynanýaň sen bir emosiýaňa ynanýaň a bular nädýän eken bulaň käbiri özlerem emosiýasyna ynanan bolýar içinem dökdüren bolýar saňa içiň dökdürýär-de ýazyp alyp saklap bolýar, goýýan ekenler. Onam kim bilýär, özleri ýöne ýanynda saklap otyrlarmy ýa eýýäm ony bir ýerlere tabşyryp otyrlarmy? Şu aýdylýan, oýun edip aýdylýan zadam bar, çyn bilen aýdylýan zadam bar, onuň içinde her hili zatlar bar. Degişli boldy aýdylan zatlaram bar. Ana şol adamlar iň howply adamlar. Indi ol dokan sorag ýüze çykýar. Bul adamlary o geçirilýän giz o ýaňky ýapyk e, ýygnaklarymyz bar, ýapyk Zoom ýygnaklarymyz bar. Käbir adamlar şo taýyp görüp ýüzlerini hem açýarlar. Başga ýerde ýüzüni açman şo taýda ondan ýüzlerini açýarlar. Indi bu adamlar, sesimizi ýazyp oturan bu adamlar o şol adamlar hakyndaky maglumaty ýa şo taýda edilýän bir gizlin gürrüňleriň mazmunyny, gizlin gürrüňleri ýazyp alyp, aňryk ýurduň içindäki organlara ýetirip oturyp oturmaýandygyna ynam barmy? Elbetde ynam ýok. Eger şular ýaly özara gürrüňdeşlikde dostlaşyp, özem dostlaşyp, birek-birege dost diýip, gepledip, soňam ony ýazyp, indi häzir ulanyp ýören bolsalar, onda şol adamlaň ýaňky ýaly Zoom konferensiýalaryna girip ýazyp oturmadygyna garantiýa barmy? Özara telefon gürrüňdeşliklerinde birgiden beýleki adamlar bilenem dostlaşan bolup, olaň diýmejek zadyny diýdirip, ýazdyryp oturmadygyndan, indi oturmadygyna häzir ynam barmy? Ine, şular ýaly boldy ýagdaý häzir. özlerini oppozisioner diýip ýören adamlar şeýdýär. Şoň üçin meniň duýdurjak bolýan zadym, şular ýaly häzir her hili prowokasiýalar ulanylar, özem kime garşy ulanylar? Geňeşe garşy, geňeşiň agzalaryna garşy ulanylar. Şo ýaňky birleşip barýan, birleşip duran, eýýäm birleşjegini birleşip, indi ösüp barýan Türkmenistan demokratik oppozision geňeşine garşy häzir şular ýaly prowokasiýalary eýýäm edip başlanlar. Şoň üçin adamlar üns beriň, şolar näme maksat bilen edýär? Oppozisiýaň işiniň kämilleşmegi üçinmi, işiniň ösmegi üçinmi ýa-da oppozisiýany içinden ýumurmak üçin edýärmi şo zady? Halkyň bähbidi üçin edýärmi? Şu zatlara gaty hüşgär boluň diýjek bolýan. Indi elbetde bu biziň hem jogapkärçiligimiz. Biz hem hüşgär bolmaly. Ýöne bilýäňizmi, bundan alty aý öň, bundan birnäçe aý öň diýlen sözleri indi adam Pikirinem öýt ödüp bilýär käbir zatlar barada. Şol ozallar bir zatlar diýlenem bolsa alyp getirip indi şu wagt ara sokan bolup şu taýda adamlaň arasyny bozjak bolup şeýdip hereket edilýän bolsa şol adamlaň öz netinde onda. Ozal başda gelende-de şolaň netinde gowlugyň ýokdugyny görkezýär şu zat. Indi şu mesele bilen baglanyşykly ýene bir zat şo pasport indi meselesi barada siz bilýänsiňiz meň soňky sekiz sany gepleşigim şol indi Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky ilçihanalaryna hem konsullyklaryna basyş görkezmek üçin e, şol ýurtlaryň häkimiýetlerine ýüz tutmak barada men çagyryş etdim şo barada da sekiz gepleşigiň dowamynda dürli ýurtlara dürli ýurtlaryň häkimiýetlerine ugratmak üçin ýörite tekstleri ýerleşdirdim. Indi buňa-da garşy häzir şerraýlyk edip oturan adamlar bar. Şo tekstleri ugradaymaň, siziň başyňyzdan bela geler, buny ýörite edýärler, siziň başyňyzdan problema salmak üçin edýärler diýibem oturanlar bar. Özem düýnki gün şol adamlar şuny etmeli diýip gelen adamlar. Indi şoňa-da baha beriň. Şu günki güne çenli, ýaňy-ýakyna çenli şu prosesleri, şu zatlary goldap gelen käbir adamlar indi aýdýar, ýok, buň gyrasyndan baraýmaň diýýär. Indi näme boldy? Sebäbi, Häkimiýet sandyrap başlady häzir ýurduň içinde. Indi häkimiýet kimi satyn alar, alar ýaly bolsa satyn alyp başlady şular. Şulaň içinden. Indi şu prosesiň öňüne şol adamlar ulanjak bolýarlar. Indi ol adamlaň düýnki bir zat diýip oturan adamlar häzir başgaça käkeläp başladylar. Şuňa-da üns beriň. Arza bermek howplymyşyn. Özem şu arzaňam aşagynda ýörite ýazylgy şo siziň ýüzlenýän daşary ýurtdaky guramalaňyz ministrlikleňiz şoň arzaň ýazan adamyň adyny açmaga haky ýok siz sebäbi şoň aşa anda ýörite her bir hatyň aşagyndan ýörite men haýyş goýdum şu ýazan haty ýazan adamyň adyny türkmenistanyň häkimiýetlerine we ilçihanalara bermäň. Ola bir tarap, ikinji tarapdan, hatyň özünde kanun bozmaklyk ýoga, siz ilçihanalary, konsullyklary işletmek üçin, öz borçlaryny ýerine ýetirtmek üçin şol daşary ýurduň ministrliklerine hem edaralaryna ýüz tutýaňyz. Siz näme jenaýat edýäňizmi, kanun bozýaňyzmy? Hawa, näme üçin siziň başyňyzdan bela gelmeli? Siziň başyňyzda eýýäm häzir bela geldi. Pasportyňyzy çalşyp bileňizok, ýurduňyza gaýdyp bileňizok. Siziň eliňizde ne medisina strahowaniýasy bar, ne ýurduň içinden pul alyp bilýäňiz, ne ýurduň içine pul iberip bilýäňiz. Ine siziň bar belaňyz. Bundan beter kynçylygy siz nirde görjek? Indi bundan beter biz nähili biziň başymyzdan bela gelmelimişin? Ine biz belaň içinde otyrys. A size diýýän adamlar we arza ýazsaň we taýk ýüz ýüzlenseňiz siziň başyňyzdan bela geler diýýän adamlar şu häkimiýetiň şu režimiň buýrugyny ýerine ýetirýärler. Şoňa düşüniň. Bu taýda düşünmedýän zat ýoga. Ha we indi şular ýaly ýönekeýje arza ýazmakdanam çekinip otursaňyz, gorkup otursaňyz onda öz günüňizden zeýrenmäň. Onda öz günüňizden zeýrenmäň, bizde pasport ýok, biz ýurdumyza gidip bilemzok, ýurduň içinden pul alyp bilemzok diýip zeýrenmäň onda, bize-de ýüz tutmaň, hiç kime-de ýüz tutmaň. Onda oturyň. Sebäbi siz şolar ýaly ýönekeýje zady bitirip bilmeýän bolsaňyz, arza ýazmak diýlen ýaly zatdan hem gorkup oturan bolsaňyz, o arzaň özem hiç hili kanundan çykylyp edilýän zat däl, ol kanunyň esasynda edilýän zat. Siziň edýän talabyňyzam kanuny talap. Şondan hem gorkýan bolsaňyz, onda onda zeýrenmäň, onda aglamaň. Şeýdip, indi şeýdip, şeýdip gorkup, gorkup biz häzir şu şu ýagdaýa geldik. Soň şoňa düşüniň. Indi gorkmagyň wagty ötdi. Indi göreşiň wagty geldi. Indi bize haýbat atýan, bize ol alatjak bolýan, bizi gorkuzjak bolýan adamlar gümüne gitmeli. Şol adamlaryň ýüzüne tüýküriň, sizi gorkuzjak bolýan adamlar. Kimiň bähbidini işleýär şol adamlar? Şo soragy özüňize beriň. Indi ana ýene bir indi indi şuň bilen baglanyşykly soňky bir täzelikleň biri.

daş türk ýaňky Orsýediň prezident prezidentine ýetirildi diýip ine şuny ýaly tassyklama bar. Mundan daşary na maksat Saparmyradow Orsýediň içinde häzir şu pasport meselesi boýunça Türkmenistanyň ilçihanasyny suda bermek hem prokuratura tabşyrmak işi bilen meşgullanýar. Ine-de şuňa da subutnamalaryň biri ine maksat Saparmyradow şo taýda Orsýetde oturan ýerinde Orsýetiň Baş prokuraturasyna şo biziň taýýarlan hatymyzy ugratdy. Ine şol ugradylan hatam şun ýaly nomer bilen şo Baş prokuraturada hasaba alyndy diýip görkezildi. Men ýöne buny bir gysgajyk bir hasabat hökmünde berýän. Şo Türkmenistanyň raýatlarynyň kanuny hukuklarynyň bozulmagy bilen baglanyşykly masgaraçylyklardan birem ynha dokuzynjy maýda ine iki gün mundan ozal Türkmenistanyň resmi habar serişdelerinde, ynha, Altyn Asyr saýtynda-da, Türkmenistanyň TDH saýtynda, Türkmen döwlet habarlarynda-da şu taýda täze bir täzelik çykardylar. Täze bir düzgün çykardylar Aşgabat şäheri boýunça. Indi bilşiňiz ýaly, şul aýyň ahyrynda Aşgabadyň bir ýüz kyrk ýyllygy dabara edilýämişin. Indi şoňa-da daşary ýurtlardan myhmanlary çagyrypmyşynlar. Ine, şu barada-da ýörite informasion habar agentliklerem ýazdylar. Ynha, biziň ýaňky ynsan hukuklaryny goraýjy toparymyzyň hem käbir saýtlarynda şu barada maglumat çykdy. Indi bular näme edýärler? Hamala Aşgabadyň diýä jemgyýetçilik guramalarynyň hemem Aşgabat häkimliginiň diýä haýyşy boýunça diýä şular ýaly täze bir düzgüne e, düzgün çykarmaklyk karar edildi. Ol karary kimiň kabul edilendigi hem şu habarda aýdylanok. Hamala Aşgabadyň diýä jemgyýetçilik guramalary hemem bir Aşgabadyň şäher häkimligi diýä haýyş etdi diýä. Ýaňky 10-njy Ine, jüdek düýnden, onunjy maýdan başlap ýigrimi bäşinji maýa çenli aralykda, iki hepdeläp diýýär. Aşgabat şäherinde hususy awto ulaglaryň gatnawlaryny ýatyrmak barada diýýär. Biz diýýär netijä geldik. Indi şolam şular ýaly bildirişler hem häzir edara-kärhanalaryň öňlerinde asylgy dur. Ine şu taýdaky täzelikleriň birinde görşüňiz ýaly, ine şu taýda, ine şu taýda görýän zadyňyz şu hat. Maňa-da geldi, şuny iberdiler. Şular ýaly hat diýä bildiriş edara-kärhanalaryň gapylarynyň öňünde ýüzüne ýelmendi. Indi bular nämemişin hamala ekologiýa diýä, Aşgabat şäheriniň diýä, indi baýramçylygyň öň ýanyny diýä, Aşgabat şäheriniň diýä ekologiýasyny, ekologiýasyny diýä arassa saklamak maksady bilen diýä, şeýle biz nämä çagyrýas ilaty diýä, şu kampaniýa gatnaşyň diýip. Ýöne şol karary kimiň kabul edilen edendigi barada hiç ýerde, hatda ine Türkmenistanyň ýaňky resmi habar agentliginiň hem maglumatynda hiç hili maglumat ýok. Kim şony şäher häkimi kabul edipdirmi, haçan, haýsy gün kabul edipdir, kim oňa gol çekipdir, ýa-da Türkmenistanyň prezidenti kabul edipdirmi ýa hökümeti kabul edipdirmi, hiç hili maglumat ýok. Ýöne. Hemme kişi bilýär, şu ýokarky haramzadaň, ýokarky prezidentiň habary bolmazdan şu zat edilenok, şol, şoň ygtyýary bolmazdan şu zatlar edilenok. Şoň dil üsti bilen berilýän görkezmesi esasynda edilýär. Indi serediň, sizi awto ulag sürmek hukugyňyzdan mahrum etjek bolýar. Näme üçin? Baýramçylyk bellenjek üçin. Näme üçin? Ekologiýany arassa saklamaly üçin. A kim saňa ygtyýar berdi? Sen prezident bolsaň bolupsyň-da, meň awto ulagy sürmäge hakym bar. Seň şu zatlara goşulmaga hakyň ýok. Şol ygtyýarly, şo hukugy meň elimden almaga seň hakyň ýok. O adamlar işe nädip gitmeli? Awtobuslar gatnajakmyşyn. Awtobusa miniň ýa-da taksiler gatnajakmyşyn. Belli belli ýaňky taksi nemeleriniň, edaralarynyň. Taksi hyzmatlary boljakmyşyn, şoňa gitmeli. Ol oňa adamlaryň puly bar, üýşüp ýatan. Näme üçin öz ulagy bolan adam öz ulagy bilen gitmeli, näme üçin awtobusa münmeli? Ýa-da welosipedli gitmezmişin. Ekologiýa üçin, saglyk üçin hem peýdalymyşyn. A saglyk üçin peýdaly bolsa özüň welosipedli gatnaber onda işe. Biziň şeý diýmäge hakymyz bar. Öz ana çagalaňy gatnat. Sen öz ýegenleň bar, hany şolary welosipede mindirde işe gatnat biz göreli. Adamlaram görsün, nusga görkezsin. Her gün ir bilen şonuň öz işe welosipedli işe gidýänini görkezsin. Onda beýleki adamlaram siziň göreldäňize eýer berer. Öz etmeýän zadyňyzy bu haramzadalar öz etmeýän zatlaryny halka etdirjek bolýar. Indi Birgiden nägilelik ýüze çykypdyr. Ýöne bir gowy bu maglumat bilen baglanyşykly bir häzir täzelik, bir pozitiw täzelik bar. Adamlar hemme ýerde nägile bolup durlar. Şu çykarylan karara eýermäliň diýip adamlar eýýäm ine düýnden başlap şo düzgüne eýermeli ekenler-de. Şo düzgüne boýun egmän adamlar barmaly ýerine öňünde polisiýa dursa-da şolar polisiýa bilen dawalaşyp, jenjelleşip adamlar häzir edara kärhanalara öz awto ulaglaryny öz hususy ulaglaryny baryp başlapdyrlar. Indi buna polisiýaň güýji ýetmän ugrapdyr. Sebäbi bu köpçülikleýin boýun egmezlik ýaly bir zat başlapdyr. Indi şu gün meň bir tanşym ýazdy. Şu gün diýdi, häzir polisiýalar indi şoňa päsgelçilik bermän başladylar. Bular näme edipdir? Indi täze düzgün çykarypdyrlar. Bolýa, şu işe gidilýän wagty sagat ir sagat 7-den 9-a çenli gidibilýäňiz, ýollar açyk. Soň işden gaýdylýan wagty öýlän sagat bäşden agşam sagat dokuza çenlem ýollar açyk diýip yglan edipdirler. Indi diňe gündiz päsgelçilik döredýärler, gündiz saklaýarlar, gündiz jerime salýarlar. Ýagny şo sagat dokuzdan öýlän sagat bäşe çenli sen köçä çyksaň öz hususy ulagyňda sen seni dessine sen ulagyňy diýä ýaňky awtostoýanka äkidýärler diýä polisiýanyň hemmesini. Indi indi şu ýöne görüň bu Şuny ýaly garşylyk bolansoň indi nähilem bolsa eglişe gidipdirler. Hä işe barylýan wagty rugsat bermeli, işden gaýdylýan wagtam uluglara rugsat bermeli, diňe aralykda rugsat bermeli däl diýip gördüňizmi eglişe gitdiler. Şuhzadalar başga zatda-da eglişige gidip bilýärler ähli meselede. Ýöne şular ýaly adamlaň boýun egmezligi gerek. Köpçülikleýin şular ýaly boýun egilmedik ýagdaýynda seň-ä polisiýa-da iş zat edebilmeýär, seň prezidentiňem iş zat edebilmeýär. Ine, mysal üçin, ýene bir şo gulçulygyň bir görnüşi, şol awtoulaglary ak reňk bilen reňklemek. Şonam eden etdiligiň bir görnüşi-de. Soňky wagtlar bular hasam indi öz çäklerini bilmän, çägini ýitirdi diýýärler-de, indi polisiýa işgärleri, ýol gözegçilik edarasynyň ýaňky inspektorlary saklap, näme edýär indi? Ozallar diňe maşynyňy aklamaly diýen bolsalar, şu maşynyň korpusyny. Indi bular näme edýär? Şu taýda ine ýaňky nemesi bar. Ýan ýan ýan basgançy diýen ýa bir zat bar-da gapyň aşagynda. Indi şunam aklamaly edipdirler. Onsoň şu öňündäki hem yzyndaky bamper diýilýän bölegi bar şu taýda. Onda ozallar şuňa azar bermedik bolsalar, indi şuňa-da azar berýärler. Üstesine edil radiatoryň öňündäki sýetgesi bar. Indi şonam häzir aklamaly. Ondan beter, ine şu taýdaky ýan aýnasy bar, yza seredilýän. janky sürüji. Şoňam e, korpusy şuň daşy gara bol e, gara bolsa ýa başga reňkde bolsa şonam aklameli edýär. Bular hiç dünýede görülmedik zatlar talep edýärler. Özleri mi aýdýarlar, serediň. Bularda belli bir standart hem ýok diýýär. Bir polisiýa saklaýar diýýär. Sen e, radiatoryň e, näme gara eken şony näme üçin aklamalyň diýip jerime saljak bolýar. Ondan ýöne bamperiň gara bolsa da seretmeýänleri bar diýýär. Käbirleri aýdýar diýýär. Näme üçin ba radiatoryň gara-da bolsa, oňa neme denoklar, yrsaharanoklar diýer, näme üçin seň bamperiň gara diýip tutýarlar diýer. Ýa seň näme üçin aýnaň gara diýip tutýarlar. Bulaň diýer belli bir standarty ýok diýer. Kim haýsy polisiýa yr yrsaharasy gelse, özüçe bahana tapýar diýer. Ýa seň aýnaňdan bahana tapýar, ýa bamperiňden, ýa seň radiatoryň setkasyndan dürli hili barhan tapyp, hersiniň öz standarty bar. Görýäňmi, belli bir bularda kararam ýok eken. Ýöne ýokardan dil bilen görkezme berlipdir. Indi şo görkezmäň nämeden ybaratdygyna-da bu haramzadalar, bu polisiýalar düşünenok. Onsoň hersi diýýär özüçe netije çykaryp, özüçe yrs araýar diýip. Ine bolup ýören zatlara serediň. Şuň özi adamlaryň depesinden bir depelemek dälmi? Adamlaryň mertebesini ýere basgylamak dälmi? Nirde o haýsy kanunda on ýaly kanun bar? Hemme uluglar bir reňkde bolmaly diýip, dünýäň hiç ýerinde ýok, Demirgazyk Koreýada-da ýok. Afrikanyň hiç döwletinde ýok şular ýaly zat. Iň diktatoryň diktatory hem ömründe şular ýaly zat etmedik. Nirden indi gelip gelip Türkmenistanda hemme ulaglar ap-ak bolmalymy şul? Nirden o kanun çykardy? Nirden? A nähili logika esaslanýar? Şoň logikasyna-da düşünýän ýok. Ýöne kellesinde kellesi sag bolan adam bular ýaly karar çykarmaly däl. Bütin dünýe şuň üstünden gülýär. Şuny eşitýän bütin dünýäň halky şuň üstünden gülýär. Düşünip bilenoklar. Sebäbi düşüner ýalam däl adamlar, ýöne biz şoňa ýol berýäs. Şular ýaly dälilige, bu dälilik derejesindäki zat, şular ýaly dälilige kim ýol nädip şu mümkinçilik bolýar? Mümkin bolýar şuň özi. Şu halkyň ýol berýänligi üçin mümkin bolýar. Bul adamlaryň etmejek zady ýok, pikir etmeň adamlar şuň bilen nädip çäklener öýdüp. Häzir bul adam diýeni geçip dursa, buň etmejek zady ýok. Men prosta agzamajak bolýan bu adamyň, bul adamyň häzir edip biläýjek zatlaryny diliňe getirer ýaly däl. Ýöne şony eder şol adamlar. Synap görýär häzir. Bir zady synap görýär, o geçýär, ondan beýlekini synap görýär, o geçýär. Soň çägi ýok. Adamdyr şoňa dur diýmeli indi, togta diýmeli. Şony biz diýmeli. Nädip diýmeli? Indi şular ýaly ýönekeýje zatlardan başlamaly. Arza ýazmalymy? Şikaýat etmelimi? Ýani talap etmelimi ilçihananyň öňüne baryp, ine biziň hassamyzy äkit diýip. Şular ýaly ýönekeýje çärelerden, pikeýt çäresinden, garşylyk çäresinden başlamaly. Ana şo ildeş gyzymyz şo mahym baryp dawalaşyp gaýdypdyr. Şol konsullygyň işgärleri bilen. Näme üçin siz öz etmeli işiňizi edeňizok diýip. Her kim ýerli ýerinden şu zat şular ýaly edip hereket edip başlasa şolar edip başlaýar onsoň. A bular näme edýär? Ýanyna barýanlar şeýdip ellerini gowşuryp gul ýaly bolup gaýdýar barýarlar, gul ýaly bolup gaýdýarlar seslerini çykarman näme diýilse kaýyl bolup. Onsoň bular hem edenini edip otyr. Şo prezidentiň edişi ýaly bu haramzadalar ilçihanaň, konsullygyň çäginde edýärler şolar ýaly zady. Bulaň çägi ýok. Bulaň haramzadalygynyň dälliginiň çägi ýok. Sen pikir etmäň şu ada bul ýüreginde rehimdarlyk bardyr-ow, düşüner-ow, rehim edip saklanar-ow, bir etmeli borjuny ýerine ýetirer-ow, ýa men indi kesel bolup öljek bolup ýatyrkam ýurdumy ugradar-ow diýip. Hany nebsi agyrýamy şoňa? Adamçylyk, bir gram adamçylygy bar bolsa, ana öljek bolup oturan aýaly nebsi agyrýamy? Şo çagajyklarynyň ýanyna baryp, şo taýda bir ölsün, iň soňunda bir şo taýyk bir barsyn diýip, hiç oňa bir bir Hudaýyň öňünde, ýa wyždanynyň öňünde sogap edeýin, iň bolmanda sogap iş bir edeýin diýen niýet barmy şolarda? Ýok. Bolmazam. Bular diňe gorky gören ýagdaýynda, diňe basyş gören ýagdaýynda adam bolarlar. Şoňa düşüniň adamlar. Umuman men ine şu şu günki gepleşikde meň size ýetirjek bolýan zadym şu, şu oppozisiýanyň birleşmek prosesiniň hem şuň içinde şu meseleler bilen baglanyşykly zatlary bar. Birleşmek, güýçlenmek, şu haramzadalara berk garşy gaýtawul bermek. Ine biziň şu häzirki gurnap oturan arza ýazmak pr nememiz hem, çärämiz, aksiýamyz hem şu zat bilen, şu meseleler bilen baglanyşykly. Şu meseleler hemmesi biri bilen ba biri-biri bilen baglanyşykly zatlar, adamlar. Şoň üçin biz sizi ýerli ýerden gozganmaga çagyrýas. Indi beýdip gol gowşuryp oturmaň, öz gulçulygyňyza özüňiz gol çekip oturmaň. Soňuzam gözüňizdenem ganly ýaş akýar. Kim günäkär şoňa? Siziň özüňiz günäkär. Ýokarky günäkär diýýäňiz, ýöne ýokarkyny ýokarky eden kim? Şu haramzadany haramzada öwüren kim? Biz, adamlar, biz kollektiwleýin etdik şoňa, şu zatlara ýol berip. Indi mundan belýak şuny togtatmaly. Biz bütin dünýä masgara bolduk, şular ýaly ýurt ýok. Şular ýaly halk ýok, hemme zada edilen zada kaýyl bolup oturan halkam ýok. Biz iň bolmanda şu ýüz garalykdan çykmak üçin etmeli. Taryhyň öňündäki ýüz garalykdan çykmak üçin aýaga galmaly. Geljekki nesilimiziň öňünde jogap bermek üçin aýaga galmaly. Geljekde dogluljak biziň nesillerimiz, agtyklarymyz, çowluklarymyz, ýugluklarymyz yzyna garap näme diýer? üçin dünýä töwerekdäki bolýan zat bilen deňeşdirip, biziň ýeten derejämize nähili baha berip, näme diýer? Ow, atam, babam, siz nirdeldiňiz, nädip bu zatlara ýol berdiňiz? Bütin dünýä bir kanun boýunça işläp ýör, ýaşap ýör, a biziň ýurdumyz başga bir kanun boýunça ýaşap ýörler. Haçan başlandy bu zat? Nädip başlandy? Bu dällige kim ýol berdi? Iň bolmanda şoň öňünde, şol beriljek soragyň öňünde gyzarmazlyk üçin, biziň ruhumyzyň gyzarmazlygy üçin etmeli şuny. Bolýa ildeşler. Üns berip diňleýäniz üçin köp sag boluň.